Ka ineno dog gang dong kijiyo, kukuto te lokke ni, Gangi enoni, ngate mo wa ki acel dong pe. Dano otumo, meno a i nek. Dano ma kineko aneka namba acel ongeyo ni kibijuko, pe kikoko kulu. Koko pe. Koko peke. Ka ikoko danoni ma ineko aneka, in idibalo, ibalo, ibalo kweo. I- Idiyo wi lato woko. Pe ikuki, ling otik. Ci dong ka lit ko, pien ngeyo to lit do, to lit do.
Pe kikuko kadi lit, ka ibikuko kimaki kikwonyo ki gang. Ok, aromo a gire acito akok ki cen. In ia woko ki kenyo weng icito cen ma pe kenyo. Pe gang, pe paco ka ma kibiyiko iye. Ka ma iyiko iye pe kimito winyo dwon. Ka ginongo ni in igoro twal kikwonyo giwoto kidi o kiteri cen. Cer ibed cen kun cwinyi opye. An cwinya gore, atamo ni nongo kitera ocen. Pe kiteri ocen.
Aya, ka dong kiyiko iko tum kany, pud peya, mono pud angolo angola ba, apye me rwa anyim pi lok a remo ma gitumo ca. Remoni gibikelo i gwoka i nyim lyel, i nget lyel. Ki ngo? Ki olweri iye. Remoni, ka in lakoko ibino ka koko, kijuki ko, In te lokke ni, Bin ikwany olweloni ma remo tye iye ci igo. Ikwany olweloni ki i remo kenyo igoyo i wi lyel wang kwene, ci ia cito ibedo piny laling. Dano weng ka ituc myero ikato ci ikwany olweloni igo i dog lyel laling, pe ikok.
Eno-ni bene nongo tyen lokke ngo? En ducu weng dong piyo wek lacen obed lyet, pe kikoko lu, in dong iwoti. Remone, remo cito inyut danger. Remo aye, remo pe kiketo i wi lyel. Tin dong remo dong wan abe goyo ki tanga, in dong iwoti olwedo e me lapii, kineki nono. Pien ni an, an acito akwanyo olwedo, awacci, ah, latinna, in kineki nono, woti cit ci yeny ganga lanekgi, cul kwoni giri in. En an atye ka loka nongo agudo en awal ma remo tye-ni, agoyo ka man, agoyo ka man, wang, Pic me wot.
Eka laco ka dako kigoyo wa angwen, ci in idwoko lwedo cen, iwoto laling acel, ibedo piny, icako kumu. Kitiyo bene en kobako Olwedoni, lwedo dano acel. weng kwanyo en acel-li.
Okay. Kityeko goyone kumeno kede dano adi, gin odong bedo ingete kenyo. En remo ca ma kingolo i wang yo, dyel lacol-li. Eh, oboko lwedo eno ma kibedo ka goyo en ki wi lyel eni. Ah, i yo ngeye kitimo dong nining? Oboko lwedone ka kigoyo kenyo, Mm. Enoni obedo koko pa dano, lapii me gang. Ka kigoyo lwedo ni kenyo, kigoyo lwedo ni kenyo, awal lobo bedo kenyo, kigoyo pii ni tum, kibo lubok lwedo ni dong kenyo. Wot ki wii latinna.
But lyel kenyo.
Eh, wot ki wii.
Eh.
Remo, remo me teng yo ni ko. Remo ni bedo kenyo.
Two kene.
Two kene.
Ka kot dong gwoko bino laka laka ci lako. Ka apua ci ngo gibedo bene kumeno. Aya. Ka dong lalyel odonyo gang, kitero te yat. Gin ma kitimo... Pien lyel eh, calo ka gwoko nyo neko neke ma gwoko bedo ret. Eh, pe kidonyo kede i ot. Kibedo mere woko, mm. kijolo woko. To ret mo pe kidonyo kede i ot. Pien te kidonyo i ot wang kitumo. Oh, okay. Kicibo ko woko te yat. Mm. Eh, ci ka kicibo woko te yat, kibigongo kenyo kikolo. kibikwanyo kibikwanyo kiyabo wi lyel loko ki i canduk ka kiyabo wi lyel loko ci kibicako rukone ki ruk ki ruk me cen ki ruk me nek wek lato bilyet otyek dog gang enio Weko wun lutyenna ki omegina ma wutye wunu ni wun wutye i aranyeni, gin ma dano tye ka timo i nek ma wun wutye ka neko-ni, wun pe wungeyo pien kadi ka icito i dyere iwaci abineno kadi abiyiko kede, in pe ingeyo. Tye jo mukene ryek ka oruko danne ma diki lega lyel tye, ento in kutyeni giyiko danni, diki padi dong bino ni waci aa wanongo ni peko tye ci dong kiyiko Kiruko dan enoni ma pe me tuko tuko. Ne, pe kimite pado onge ni e, eni kono dok kit yiko ango? Pien ni namba acel kibiloko wiye doko i lum, wot ki wi wiu doko i lum. Ci Paido ka oneno. Wabed mo lakwat omege kany. Mono to mutone malit bene tutwal. Latin awobi-ni kineko aneka ki Kampala.

ki jami mogo dok kicako luditone calo ma guruko ruk guruko lyel, gutugo i pino oyoyot adada dok kong guyubo lakiro mo kenyo. Ento gin nen calo nongo dong gaa mogo ma dong kiketo cing lyel nongo dong pe beco tutwal me anena, ci kitugo ijuko ne kiwaco ni Ebola tye, neno pe pe tye neno kom lyel.
En aye omegina mo tye woko kenyo.
A Lapwony dini owaco ni, En pe tye ki kit twero mo. Me gengo joni ki yub me yik ki. Me gengo won lato ki yike. Ki yike. Wuwek ki yik kodi ma won lato mito. En kome en. Co, in de ineko dano woko kany ba? Meni gitye gang kuca. Dong jemi ma gibitimo i kom dano ma ineko-ni, kibitumo kingolo wiye ki neko dyel acol ka donyo gang. Me aryo, kibitere i te yat, kibicako rukone ki jami ma kelo cen malyet, wek otyek gang wo ki niga madongo. Kibikwanyo gin ma acoli kwanyo, kibikwanyo keno ma kec, kibikwanyo pala bat manyen, kimi cing lato. cul ki kwoni pala e amii me lwenyi latinna wote cul ki kwoni kidiyo pala icing lato kadi icing okang kiti kibidiyo eh bedo icinge kumeno kibikwanyo ywec nyig adi nyig adek ka laco Wamito ni dyekal ma kineko iye-ni ywe oko oywec gin awoto makwo ma ki tyen aryo macalo dano pe obed tye i dyekal-lu.
Mo nyuto oywec i cere mere bene ci cuc cecako. Eni mo me laywe mere dog ot. Laywe dog ot teke gin akwo ma dano mere ma woto ni kangkangi rwato bitumo Tic. En oweko Acoli dog gang pa jo okene tye ma inongo leb Acoli wacce kijiyo dog gang a jo-ni ku dwong. Te lokke en yang nongo kitimo bal ci cen ca dong odoko lyet be pe yubbe be pe ingeyo kakane ineno ka pe dong ingeyo kakane wun dong otum. Ci obutyeko dano liweng, ci agikkine kaki mukene mapat, kaka mapat dong ba, bino ka dong dano me gang moni mudong me acel-li dong oto, ci dong kitongo dwongo odwong kijiyo wang yo ma bino i gang eno weng ki odwong, ci kitongo okuto oryang eni, kibolo bene kimedo iye, kibolo bene kimedo iye, gang mo keken. Ka ineno dog gang dong kijiyo ki okuto, te lokke ni, Gangi enoni. Ngat mo wa kacel dong pe. Dano otumo, meno a i nek.
En owot ki wiye-ni. Owot ki wiye.
Ka dong kiruko lato, lato gibikwanyo pala gibiketo i cinge, pala manyen, pala coli, gibikwanyo ywec gibiketo i cinge, aya gibikwanyo atero. Leb atero eni kituro atero ki pure iwa atero e me culo kwoni. Aya, kibikwanyo pala, pala makwar-ni, kun kilamo ni, Latinna onyo wora, kita kineki ni amito cwinyi obed kwar calo pala-ni eni ma abiketo-ni. Kikwanyo awal makec, kikwanyo. Ka kikwanyo awal ma kec, kikwanyo gin ma kilwongo bene ni kwaa wang. In ingeyo kwaa wang? Kwaa wang, aa, ko, ko. Ee, kikwanyo jami ma nyuto kwaa wang. Gin ma yat mo tye ma kilwongo ni kwaa wang. Kikwanyo kwaa wang. Eno-ni pe angeo.
Kikelo kado,
kado ma kec, kun kilamo giwaci, Amito cwinyi obed kec calo kado. Amito cwinyi obed kec. Nek pe ogiki. Tik nek nyeo nyeo nyeo nyeo nyeo. Wangi wangi obed kwar calo Calo kwar Kwar wangi calo kwar ma wangi. aketo ni.
Ayo. Wangi obed kwar calo pala Mm. ma aketo eni. Mm. Ci ka lato obuto kit man, kionyo pala ki kaido ki ngo ki kionyo i cwinye. Mm. Kiwaco cwinye obed kwar ka kiumo ki keno makec. ki wacce awumu cwinyi ki kec i en cwinyi obed kec calo cwiny keno ni ki wumo kede ni ka ki cako riyo lato oko onyo ka ki umu kede ni ci ki cako twero gin ma ipat cwiny lato kong pat ka dong nongo cinge kany pala ki oywec ki iye tunge tye atero mumako bas dong ki ruko weng dong bedo i canduk kenyo ki guru wiye o.

Gwok koni inongo ni canduk gini ka gwok peya kicako gine nongo gwok kele alaka laka mo kiyik dong yik. En in ineno dano kiyiko ni wai mm. an otimme ki otimme bota dano mo ma wayiko mm. eh, wacito watongo bur ki piny mm. waroko bur tungi wa ki tungi mm. now ca ma kitero canduk

In dong pe ibingeyo process kit ngo ma kitimo. Ma nyuto en moga dong kikele nongo kitye ka yiko canduk. Eh. Ah.
Lato bur nongo kikwinyo giroko tung i bur nongo kikwinyo kitingo canduk acel kiketo i bur ci giilo lato malo. Ka giilo lato malo eh jo okene ma tye ni gitu kicoro gitu coro canduko dok en ka ma giroko ni. Ah lato dong gitu parking dugo kany. Ineno. Pien ni lega lyel okene tye ki lege ni ah luyik dong tye kuca. Wun dong wudok wubed piny. A I ka wudok wubed piny-nyi, dong gibicako kobo lato ka meno, labongo canduk. Kiyiko lato labongo canduk, kitinge oko. Ineno canduk mere tye me deyo, me lega, ento nongo kiruko lato ki jami duc tye i kome. Ki kunu kibici woto lato ki pyelo i ngom, kibitingo canduk kibirwako dok ka maca.